A mi gymra i siampl i chi o lyfr sydd wastad wedi cael y dylanwad mwya arnai ac wedi creu argraff arnai, ac mae gan Gymro o y Fro Morgannwg, mae'n dal yn fyw, ac enw'r gŵr hynny ydi Keith Thomas, sydd wedi cael gyrfa ddisglair iawn fel academydd, Roedd e'n diwtor yn Rhydychen, daeth e'n bennaeth coleg yn Rhydychen, daeth e'n bennaeth wedyn yr Academi Frydeinig sydd yn swydd academaidd uchel. Ac fe sgwennodd Keith Thomas ar adeg pan oedd eich eich rhieni chi yn cael eich geni, a fyddwn i'n meddwl, a dechrau'r saithdegau, Religion and the Decline of Magic. Gai'ch annog chi i fynd i'r llyfrgell ar ei ôl hi. Mae'n glamp o lyfr, ond mae nifer o astudiaethau ynddo hi, allwch chi bron edrych arni bron fesul, fesul adran. A beth y mae Keith Thomas yn gwneud ydy edrych ar, i ddechrau, mae bennod gyntaf fe, Yr Amgylchfyd, The Environment, a mae'n disgrifio sut yr oedd Lloegr a Chymru yn edrych yn yr unfed ganrif ar bymtheg, ac mae'n nodi Nifer o ffactorau oedd yn hysbys i haneswyr mewn cyfnod o chwyddiant, o bwysau gan y boblogaeth a'r dir, mae afiechydon yn remp, a mae pobl yn byw ar ffin bywoliaeth bron. Mae'n dibynnu ar y cynhaeaf nesau, nesaf ac mae cynhaeafau'n wael iawn. Mae'r tywydd yn lu, mae tywydd yn oer. Um, y mae afiechydon yn remp, y mae uh, Cyfradd marwolaethau ymysg plant a'r ifanc yn uchel dros ben. Mae pobl yn byw dan bob math o beryglon a phroblemau. Maen nhw'n byw mewn tai to gwell, lle mae'r simnei o goed ac yn y blaen, a pethau yn llosgi yn hawdd. Maen nhw'n byw yn ysgrifiad Thomas Hobbes, oedd yn byw yn yr ail ganrif ar bymtheg, The life of man, gwedodd e, is solitary, poor, nasty, brutish and short. ac mae rhai o'n cyd-fyfyrwyr i wedi disgrifio fi yn y termau hynny. A the life of man is nasty, brutish and short. Yn yr ail benod wedyn, mae gan Keith Thomas benod yr enw The Magic of the Medieval Church. Ac yn y benod honno, mae'n disgrifio sut yr oedd yr eglwys bybyddol yn cynnig cysur i bobl, yn byw yn yr amodau caled. Di-drugaredd yma, sut ydw nhw'n troi at a disgrifio'r peth ychydig yn yn amharchus fel diwiniaeth yr Eglwys Babyddol. Ch'mod, uh, troi at y saint, addoli, llosgi canhwyllau, dweud paderau, mynd at bererindodau, at ffynhonnell sanctaidd, a pethau bron ofergolion fel cadw'r bara yn y cymun, yn y cymun mor hir y gallwch chi a fynd a'i gartre roi dan eich gobenydd chi. Bob math o ddefodau oedd gan yr Eglwys Bebyddol a roedd pobl yn defnyddio'r rhain i'w gwarchod nhw a gobeithio na fydden nhw'n diodde' rhag y peryglon dyddiol yma yn eu bywyd caled. Nawr, mae'r drydydd bennod â'r teitl The Impact of the Reformation, oherwydd mae Protestaniaeth yn dod ac yn gwneud i ffwrdd â defodeth yr Eglwys Bebyddol. Mae e, dyw e ddim yn derbyn y dehongliad o'r cymun. Mae e, dyw e ddim yn derbyn y cyfryngiad, the mediation, o'r saint. Dyw e ddim yn derbyn bod yr offeiriad a gall, galluoedd oedd yn mron â bod yn wyrthiol. Mae dyn yn ddybynnol dim ond ar Dduw, a dim hyd yn y canol. Ac mae Duw yn bell i ffwrdd. Mae allan fyna. Mae Duw ymhell tu hwnt i'r cyrraedd chi. Felly mae dynion y cyfnod yn cael eu bwrw nôl at bwy allan ni droi nawr. Mae'r, dyw'r eglwys ddim yn cynnig y, y diwiniaeth oedd ganddi oherwydd roedd pros, Protestaniaid wedi diddymu a dileu a cael gwared â'r cyfryngiadau yma. A dyma lle mae Keith Thomas nawr yn dod fewn i'w, i'w gymal fel petai, dyma sy'n esbonio cynnydd sêr-ddiwiniaeth, ystoleg, cynnydd gwrachyddiaeth, gred mewn gwrachod. Mae pobl nawr yn erbyn yn edrych am esboniadau nad yw'r eglwys bellach yn gallu cynnig. Ac yn troi at y dyn hysbys, y dyn oedd yn cyflawni bob math o weithredoedd afresymol i ni yn y pentre', roedden nhw'n mynd atyn nhw i esbonio, mynd at y sêr ddewin a'i horosgôp, 'Allwch chi ddweud iddo beth sy'n digwydd fan hyn? Alla i briodi'r ferch yma? Pam y mae fy ngwartheg i gyd, fy da i gyd wedi mynd yn sâl a marw? Ac O, mae rhywun wedi'ch melltithio chi. Mae'r un wrach 'na sydd yn y pentre. Pam mae'n wrach? Mae'n byw ar ei phen ei hunan. Mae ychydig yn hyll. Mae'n byw ar dir diffrwyth, mwdlyd, lle mae 'na frog yn neud i'w gwmpas. Ac fel, fel, uh, cyfaill iddi, mae ganddi gath ddu. Ac yn sydyn mae fel y stereotype, y caricature o'r wrach yn datblygu. Ac y mae gwrachyddiaeth yn dod yn, yn ffenomen. bron ganolog ym mywyd Lloegr yn fel arganfod ar bymtheg. Felly, y mae dyna un o'r pethau sydd yn nodweddiadol i Ned Thomas, bod ganddo fe'r esboniad yma fel bod y cyfnod byth wedi edrych yr un peth beth, byth ers hynny, bod swyn gyfaredd a bod diwiniaeth, sêr ddiwiniaeth, yn dod yn ganolog mewn bywyd y pobl. Ond beth oedd Thomas hefyd yn gwneud, a wi moyn pwysleisio dau beth, Un ydy i ddefnydd e o enghreifftie o'r trydydd byd. Yn dueddol nawr i beidio ddefnyddio'r ymadrodd honno, ond y y rhannau cyfandiroedd, yn Affrica, yn India, yn ynysoedd y moroedd mawr y byd, o bobloedd gymharol tan-ddatblygedig, hynny yw, do'n nhw ddim wedi cael chwyldro diwydiannol ac ddim mor yy Ffodus da ni gyda gallu mwynhau pethau fel Britain's Got Talent ac pethau yna sy'n fynd fythiol yn yn oes ni. Ac mae Thomas yn meddwl oedd i safon i bywyd nhw yn gymharol a safon byw yn yr unfed yr ail ganrif bymtheg. Felly mae defnyddio gwaith anthropolegwyr, pobl aeth ac sy'n dal i wneud i fynd i astudio y cymdeithasau yma yn yn fyw, yn wneud gwaith maes. Fieldwork, gwaith ymchwil gyda nhw. Dynion fel, oi, o dras Cymraeg, Edward Evans Pritchard, oedd yn galw hunan fel y de-tribalised Welshman, oedd yn ystyried ei hun yn Gymro. A Max Gluckman, roedd Max Gluckman yn dysgu ym Manceinion, ac fe ddydd mynd â'i ei fyfyrwyr oedd yn ystyried anthropoleg, fe ddydd fynd â nhw i Old Trafford. Ond ddim i edrych ar y ffwtbol, i edrych ar dorf. i weld sut o'n nhw'n ymddwyn, y math o arferion a'r dyfodau oedd ganddyn nhw, ac oedd yn gweld cymhoriaeth, cymhariaeth rhwng, um, ac yn siŵr bod, rhwng anwariad uh, ynysoedd um, Môr Pacific ac uh, falle cefnogwyr uh, Man U. Uh, newn ni ddim uh, er y trywydd yna. Ond yr oedd Keith Thomas yn benthyg o'r... Ac yn cofio, um, wedi after gweld clip o'r, falle oedd chi ddim yma, A fydda fe dosbarth amryw bod llynedd y gethyn pan oedd Prys Morgan yn siarad, ond oherwydd yr oedd Keith Thomas a dyddodeg yma ym Mrodorion Affrica gan haneswyr Ceidwadol Rhydychen, oedd yn cael ei adnabod fel Bonga Bonga Thomas, oherwydd oedd, oedd, chymod, oedd ddim yn ystyried y, y, chymod, y cyfansoddiad a'r gyfraith a'r pethau oedd o, o bwysles uh, i haneswyr Ceidwadol. Ond oedd Thomas ddim yn, yn farcsydd, ond yr oedd y diddordeb gyda fe yn sut yr oedd cymdeithas yn cael ei chreu, ac yr oedd e'n cael ei ystyried yn Farcsydd, ac mae hyn i'w weld, o'n i'n, heddi, o'n i'n claddu Margaret Thatcher. Wel, y mae yna swydd ar uchel yn y gymdeithas academaidd, sef Athro Regius, Rhydychen, The Regius Professorship of History, Regius, Regius yn meddwl bod chi'n cael eich penodi gan y Brenin, neu'r Frenhines. Wel, mae hi felly yn yn chwennych cyngor i y Prif Weinidog, neu cyng- cynghorwyr, ac yr oedd angen llenwi swydd Regius Professorship yn Rhydychen yn dechrau'r wythdege, a'r pobo- y dyn yr oedd pawb yn y gymuned academaidd yn Rhydychen yn disgwyl fyddai'n cael y swydd oherwydd ei ddisgleirder a'i ysgolheictod a'r llyfr yma, a rhoi erthygle ar ben hynny, sef Religion, Decline and Magic, mae Keith Thomas yn yn cael e. Ond uh, na, roedd Keith Thomas yn cael ei ystyried yn Marxist oherwydd y diddordeb gyma oedd gyda fe mewn pobl gyffredin ac yn benthyg o ddysgyblaethau amhys eraill oedd yn cael ei dysgu mewn lefty universities ac yn y blaen. Felly pwy sy'n cael ei benodi? Michael Howard, Professor of War Studies, Oedd wrth gwrs yn cyd-weddu ag yr holl feddylfryd Margaret Thatcher yn y pen draw, fydde Keith Thomas yn cael ei ddyrchafu yn athro ac fel o'n i awgrymu o'r blaen yn cael y nifer anrhydeddau academaidd ond byth chwaith y Regius Professorship. Felly yr oedd um, y disgyblaethau hynny yn bwysig um, i Keith Thomas ond ac doedd e ddim yn, yn fatsydd er y, y, y tybyd i fod e.